Hello, għalfejn illum? This is the bus to and the destination where it's going, for example, Naxxar, Mosta, these are villages in Malta. Din hi tal-linja, din hi l-linja tal-karozza għal Naxxar, for example. Din hi l-linja tal-karozza għal Mosta. Please get on the bus quickly. Jekk jogħġbok itla' malajr fil-karozza tal-linja. Jekk jogħġbok itla' malajr fil-karozza tal-linja. The next stop is Naxxar, for example. Il-wafqa li jmiss hija n-Naxxar. Il-wafqa li jmiss hija il-mosta. This is your stop. Din hija l-wafqa tiegħek. Din hija l-waqfa tiegħek. Please sit down. Jekk jogħġbok poġġi bil-qiegħda. Jekk jogħġbok poġġi bil-qiegħda. Do you need help with the luggage? Għandek bżonn għajnuna bil-bagalji tiegħek? Għandek bżonn għajnuna bil-bagalji tiegħek? The bus will depart in a few minutes. Il-karozza tal-linja se titlaq fi ftit minuti. Il-karozza tal-linja se titlaq fi ftit minuti. Fair and payment. You can pay when you get on the bus. Tista' tħallas meta titla' fil-karozza tal-linja. Tista' tħallas meta titla' fil-karozza tal-linja. You can buy a ticket from the machine. Tista' tixtri biljett mill-magni. Tista' tixtri biljett mill-magni. The fare is and the amount how much it costs. Il-prezz tal-biljett huwa il-prezz tal-biljett huwa Please keep your ticket with you. Jekk jogħġbok, żomm il-biljett miegħek. Jekk jogħġbok żomm il-biljett miegħek. Travel information The bus will be delayed for a few minutes. Il-karozza tal-linja se tittardja ftit minuti. Il-karozza tal-linja se tittardja ftit minuti. Please watch your step when getting off the bus. Jekk jogħġbok attent for a mail meta tinżel mill-karozza tal-linja. Jekk jogħġbok attenta for a female meta tinżel mill-karozza tal-linja. The bus will stop at the next traffic light. Il-karozza tal-linja se tieqaf fid-dawl tat-traffiku li jmiss. Il-karozza tal-linja se tieqaf fid-dawl tat-traffiku li jmiss. The bus is full at the moment. Il-karozza tal-linja hija mimlija bħalissa. Il-karozza tal-linja hija mimlija bħalissa. This is the last stop for today. Din hija l-aħħar wafqa għal-lum. Din hija l-aħħar wafqa għal-lum. Please make sure you have all the belongings. Jekk jogħġbok iċċekkja li ħadt kollox miegħek. Jekk jogħġbok iċċekkja li ħadt kollox miegħek.

I'm ready to take you to and the destination. Jien lest biex inwasslek għal Jien lest biex inwasslek għal Do you have a specific address? Għandek indirizz speċifiku? Għandek indirizz speċifiku? Please hop in. Jekk jogħġbok irkeb. Jekk jogħġbok irkeb. Sit back and relax, I'll take care of the driving. Irrilassa, is-sewqan f'idejja. Irrilassa, is-sewqan f'idejja. Fare and payment. The fare will be and the amount. Il-prezz se jkun amount. Il-prezz se jkun amount. Do you want to pay by card or cash? Tixtieq tħallas bil-karta tal-kreditu jew flus kontanti? Tixtieq tħallas bil-karta tal-kreditu jew flus kontanti? differes based on distance travelled. Il-prezz huwa bbażat fuq id-distanza. Il-prezz huwa bbażat fuq id-distanza. This is the total fare. Dan huwa l-prezz totali. Dan huwa l-prezz totali. Travel information I'll take the fastest route to avoid traffic Se nieħu r-rotta l-aktar qasira biex inżomm il-moviment Se nieħu r-rotta l-aktar qasira biex inżomm il-moviment. Will be there in about Will be there in about Se nkunu hemm f'madwar Se nkunu hemm f'madwar Please fasten your seat belt Jekk jogħġbok aqfel iċ-ċintorin tiegħek Jekk jogħġbok aqfel iċ-ċintorin tiegħek. There's a bit of traffic ahead. Hawn xi xi ftit traffiku. Hawn xi ftit traffiku. Are you comfortable? Qed komdu for a male. Qiegħda komda for a female. Do you need help with the luggage, with your luggage? Għandek bżonn għajnuna bil-bagalji tiegħek? Għandek bżonn għajnuna bil-bagalji tiegħek? We will stop at the next intersection. Se nifqu fil-karreġġjata li jmiss. Se nifqu fil-karreġġjata li jmiss. General conversations It's a lovely day today, isn't it? Ġurnata sabiħa llum, hux? Ġurnata sabiħa llum, hux? Have you been to The place before. Ġieli mort qabel and the place. Ġieli mort qabel and the place. I know a good restaurant near here. Naf ristorant tajjeb hawn. Naf ristorant tajjeb hawn. Do you need a specific route? Għandek bżonn rotta speċifika? Għandek bżonn rotta speċifika? Thank you and have a great day. Grazzi u l-jum it-tajjeb. Grazzi u l-jum it-tajjeb. Phrases commonly used by a client on a bus or taxi, Getting on the bus or taxi, Does this bus go to and the destination? Din tal-linja tmur għal Din tal-linja tmur għal How much is the fare? Kemm hu l-prezz tal-vjaġġ? Kemm hu l-prezz tal-vjaġġ? I would like to go to Nixtieq immur għal Nixtieq immur għal Do you have change for a ten euro note? Għandek bqija ta' għaxar ewro? Għandek bqija ta' għaxar ewro? Can I pay by card? Nista' nħallas bil-karta tal-kreditu? Nista' nħallas bil-karta tal-kredu, kreditu? Is there a direct route to and a destination? Hemm xi rotta diretta għal Hemm xi rotta diretta għal Can I sit here? Nista' npoġġi hawn? Nista' npoġġi hawn? Can you take me to and the place? Tista' twassalni għal Tista' twassalni għal During the ride How long will it take to get there? Kemm se tieħu biex tasal għal Kemm se tieħu biex tasal għal Please stop at the next stop Jekk jogħġbok waqqaf fil-wafqa li jmiss Jekk jogħġbok waqqaf fil-wafqa li jmiss Could you drop me off at Tista' tniżżilni fil. Tista' tniżżilni fil. Is it far from here? Huwa bogħod minn hawn? Huwa bogħod minn hawn? Can you go faster? Tista' ssuq iktar mgħaġġel? Tista' ssuq iktar mgħaġġel? I am in a hurry. Jiena mgħaġġel, for a male. Jiena mgħaġġla, for a female. Can you take the shortest route? Tista' tieħu t-triq l-aktar qasira? Tista' tieħu t-triq l-aktar qasira? Can I open the window? Nista' niftaħ it-tieqa? Nista' niftaħ it-tieqa? When arriving. Stop here, please. Waqqaf hawn jekk jogħġbok. Waqqaf hawn jekk jogħġbok. How much do I owe you? Kemm għandi ntik? Kemm għandi ntik? I will pay in cash, Se nħallas bil-flus kontanti. Se nħallas bil-flus kontanti. Can I get a receipt, please? Can I get a receipt, please? Tista' ttini l-irċivuta jekk jogħġbok? Tista' ttini l-irċevuta jekk jogħġbok? Where do I get off? Fejn nista' ninżel? Fejn nista' ninżel? Is there another taxi or bus coming soon? Hemm tal-linja jew taxi oħra li ġejjin dalwaqt? Hemm tal-linja, taxi oħra li ġejjin dalwaqt? General Inquiries. What time does the last bus leave? X'ħin titlaq l-aħħar karozza tal-linja? X'ħin titlaq l-aħħar karozza tal-linja? Do you have a timetable? Għandek skeda tal-linja? Għandek skeda tal-linja? Is this the route The right route to the airport? Din hi t-triq it-tajba lejn l-ajruport? Din hi t-triq it-tajba lejn l-ajruport? Can you recommend a a good taxi service? Tista' tirrakomanda servizz tajjeb tat-taxi? Tista' tirrakomanda servizz tajjeb tat-taxi? Where can I find a taxi stand? Fejn nista' nsib post tat-taxi? Fejn nista' nsib post tat-taxi? So, that was we went through